Hei le, hun engemaw chen kan chawlh hnuah dam takin Pathian zarah ka lo let leh thei ta. Min hrethiam tak leh dawh thei taka min lo nghaktu-te hi ka tanin hlu hle mai. Inchungah lawmthu ka sawi mawlh mawlh a, Pathian zarah tluang taka kan kal zui zel theih han beisei phawt ila. Kan chawlrei tak deuh avangin nun rawng pasal tha thawn thu pawh kan theihnghilh hman hial mai thei a. Mahse kan ap tawh chin kha chu hai let mai thei nalh a awm bawk a, um zui lutuk lo phawt mai ang aw. Nun rawng pasal tha bung sawm leh pariatna ziaktu hma chuan a hrahsel. Bung hmasa lamah khan Raltawna leh Thangdela mai bakah an khawhlui Saitluk Lalpa Vanphunga fapa te pahnih, Ngurkunga leh Chhunkunga mai bakah Dokula pawh telin Saitluk khua an rawn pan a. Chet an thawh nual hnuah Pasaltha, Thansela leh Khawlkunga ten mi engemaw zat hruaiah Saitluk an chhuahsan chu an um zui a.

Hmachangna tur han ṭial leh ṭhawt thawm in chu lai hmun chu a lo luah khat tawh a. Khawl kung te buk sual pali zinga pakhat phei chu a lo tlufai vek tawh bawk. Khawl kunga nau mi sawm chuang te chuan ngur kung te lam chu an lo nawr bet ti ti tawh a. An ni ho lah tawlh khawm in an lo hual bing vek tawh mai. Mahse, tu mah han bawh ngam bik an awm lo avang in an lo la in ve kual reng a lo ni. Thangdela te ho lah tlawm ai chuan thih hial an duh bawk si. Khawlkunga chuan, Bawhru, thah vek tur Lal fapa lak tlak loh te mai mai engah nge kan hloh teh vak ang ni? a lo ti lung lung mai a. Chuti lai tak chuan an piah deuh atang hian vawi khat pawn la hriat ngai loh a rawl rap thlak zet chuan, Kha ka lo kal e, keimah nunrawng pasal tha a han ti a, chumi rual chuan a rawn phe phei fua mai le. Chu tawngkam zet chuan saitluk tlangval te zawng a bar khai in a ti zam chhe kher mai. Dokula te hualtu ho rawn in her chu a rawn su darh ta hem hem mai a. Pakhat phei chuh sang takah leng in a tlak rual chuan a ruh tliak ri chu a ri ang tuarh bawk a, a ṭe chuai nghal rawih rawih mai. Thangdela te lam pawhin puitu an nei tih an han hriat chuan an han insang mar leh a, chutah zet chuan an nawr an la ta kher mai. Khawthim chhah zet hnuaiah chuan kha leh chen khawtual khata lo awm ho tawh te chu an insat sen zuai zuai ta mai a, rei ngial an innawr hnuin khawlkunga naute pathum chi an awm ta. Khawlkunga chuan zam hauh suh u, kan that vek tur a ni. Nun rawng pasal tha pawh ni se, a nghawng a chum chuan a dam bik hauh lo vang tiin Raltawna lamah chuan chak zetin a rawn tlan phei ve bawk a. Raltawna lah chuan khawl kunga chu rawn pan ve chatin, Palian leh Palian, tha hrui ngah dun tak mai. Hriam lek thiam ve ve, inthah tuma a nan innawr dun zet zawng. Pui riap riap tak hi ni hawt mai a, Mi dangte pawh chuan chu mite pahnih lam chuan melh ru leh zauh thin. Chutih lai chuan khua var zui ta hial mai a. Nu nau tlan darh ho te pawh khua han var hnu chuan rawn lang leh hlawmin an khawvalte vek an lo nih thin bakah an lal fapa te pahnih an tel ve avangin hlau tawh bik hek lo an lo thlir thap hlawm mai a. Khawlkunga naute pathum zawng an tlu hma ta kher mai. Thangdela chuan hliam tur leh dam te chu phuar in a ral tawn an han hmu chu an lawm kher mai a. Mahse pakhat leh pakhat in bei zawng pui a rawn tum hauh lo. A ral tawnan khawl kung a han sat leh chiah chu khawl kung a puain a rawn sat ve chiah bawk a. An chem leh chem in khak chu a bung dun chiang kher mai. An ral thuam che lek ber bung tawh mahse, pachang thinrim insual zawng tawp ngawt an tum hauh lo mai a. Side luk khawi mi eng emaw zat kual kunga te hruai ho chuan an lo en ve thap in an tlangval pathum la dam chhun lah. Hliam nei nual in Thangdela te chuan an lo tring mit fel der tawh mai si. Chutah khawl kunga chuan, Nang hi maw vawi tam min lo ti ralṭi tawh tu, Nun rawng pasal tha tia kan lo hlauh em em chu ni. Kha mi ang lo Raltawn a lek kha zuk lo ni che a han ti tuar tuar a. Raltawn a lah chuan, Ka pa in thah lai te. Mual kil au viau pa in thah lai te khan ka hmu reng che vasin. Kha ka pa ro thuam a bak ah mi eng zat nge in thah? An ni khan eng pawi nge an sawi tih pahin kut lawng in an in ve zui ta thiak thiak mai le. Khawl kunga pasal tha khauh zet tan fate rual lek pasal tha tia mite la sawi leh la hriat ngai hauh loh chu han hlau teh vak ngaina awm bik hek lo. A ngam sar sar kher mai a. Chutah Khawl kunga chuan, I pa kha maw? Amah aia nasa khan ka sawi sa ang che tih pahin Raltawna rawn chuan a han rual a. Raltawna pawh lo in her zawk in Khawl kunga tai bawrah chuan a lo hnek hnek mai a. Khawlkunga pawh tawm chawiin a thaw zui hak a. Mahse pasal tha khauh zet tan zawng han tlukpui chi em ala ni bik hauh lo. Raltawna chuan han zuan ve leiin Khawlkunga pawhin Raltawna kha be ri no chawk chu nan lo hnek ve hman tlat mai a. Raltawna chuan a ka chhungthi han chhak chhuah thawt thawt pahin Aw le, tunah zawng i nunna hian a tur a ngai dawn ta nih hi tih pahin Khawlkunga chu han zuan leh a. Khawlkunga pawh lo person dawrin Raltawna la intha thla eih loh hian a bei zui zat zel mai si. An hmuihmai te chu Thisinin a bual zui tawh a, a vungin a duk cher chur tawh mai. Chutah zawng Khawlkunga chuan, Aw le, tunah chuan a tawp kan thleng tawh ang tih pahin Sang takah zuangin Raltawna chu han zuan a, a Raltawna pawh lo zuang ve bawkin an han insu dun nghek mai zawng. Tlema pate zawk ngang Khawlkunga chu a hlawm zui nawk mai a, a Raltawna la inhun tha pek tum tawh hek lo. Bawhbet zuiin a hnek zui ta nghek nghek mai a. Duhtawka a han hnek takah zawng Khawlkunga pawh che zui leh tur a awm ta meuh lo. Mahse, Raltawna chuan tha reng la thlah chuang hauh lovin, khawl kunga hmai zawng zawng a hnek darh vek dawn emaw tih mai turin a la hnek zui ang chawrh chawrh mai a. Nakinah zawng khawl kunga chu a awm ngai awm rengin a chetsawn tak miah lovah chuan ngur kunga chuan Raltawna chu rawn kovin, Khai duh tawk rawh le, nun reng a nei tawh hauh lo a rawn tih takah chuan Raltawna pawh rawn thu chhuak hlawlin Khawl kunga hmai hmuh tlak tawh mang loh chu han bih ngur ngur in, chutah hmai vun chu han lip zui leh ta mai chuh. Nunau ho chu lo ṭe tuar tuar in, Raltawna la chuan, Ka duh aia i hnu ka fei loh chu le a han ti zui a. Raltawna rawn tho chhuak leh chuan, tlangval pathum la dam te chu han melh kual in, an zinga pakhat khawl kunga hnung zui tu ber la dam lam pan chuan a hma zawnah han ding in, Chu pa la in a lo en tha ngam lo nen. Raltawna chuan, Chu pa hru mah chuan han phih dak aw rin. Kha leh chen kha min lo diriam tawh maw kha. Vawi eng zat fa ko nge kut min thlak a, midang kut min thlak tura i tih? Khati hun lai kha nuam i ti viau va ni lawm ni? Engvanga mi in ka kai ve te kha? Hmeithai fapa, pa pawh nei lo, mi a leh nghal haw rawh min ti fo mai bik. Hmeithai fate hian eng nge sualna kan nei bik le? Sawi vat rawh a han ti zui tuar a. Pathanga la chuan engmah sawi tur hre hek lo a khur ang zawih zawih leh nghal a. Mahse Raltawna thinrimna la reh hauh lo mai. Tute mah hian ka naupan lai khan min dim ngai bik lo kha. Tunah chuan tute mah ka dim hauh lo vang tiin Dokula milu lak chem chu a han lak sak a. Rang zet hian Pathanga ngal chu a han zum sak mai chuh. Pathangana tuar cheu vawn vawn chu a rapthlak kher mai. A nihna takah chuan Chhunkunga te ho pawh hian rapthlak an ti ve kher mai. Dokula phei chuan ral tawna chet dan chuh. A tet lai eng mah hre hek lo, a ti lutuk deuh ni hial in a lo hre ve a. Mahse ral tawn a lahin chu mai zawng a la duh tawk hauh si lo. Chutah Pathanga ṭe rawng rawng chu han hnaih zui leiin a zai ngatin a han zai hlum zet mai zawng. Tlangval pahnih la awm te pawh chuan an rilru tak chuan heti teh hre pah insawisak hlum ai chuan ṭha te te a tih hlum an dil lo chauh tawh a ni. Raltawna chuan tlangval pahnih lo ding khur zawih zawihah zun lo che perpurte lam chu han en pah hian, Nangni zawng ka ti na lo vang che u. Kan tet lai emaw a hnuah pawh ka lakah eng harsatna mah in nei ngai lo va, kei pawhin in lakah harsatna ka nei ngai hek lo, a han ti a. Chu zet zawng chu mite pahnih aia lawm tur chuang tu mah'n awm hauh lo. Nu nau sawmli dawn te chu han melh kual leh in an zinga nu pakhat a fapa lo kuah ve ran chu ral tawnah chuan han hmu zawk in nang kha lo kal hnai vat teh tih leh han phih chu a han rual zui leh a. A fapa naupang engkim hre rual tawh chuan tap chung in a nu chu a lo pawt ve tak tawk tawk a. Ral tawna lah chuan chu naupang ban chu han hmer sawk in a nu chu han kai hrang zui nawk a. Chu nu hlaumang ang lah chuan puitu tur zawng ruai mah se, tu mah puitu tur reng an awm hauh lo. Chutah Raltawna chuan, Khati khawp khan ka nu kha ka pa dam lai khan thian tha bera i neih thin a ni si a. Ka pa han awm loh takah khan engvanga khati taka ka nu chhiatna tur zawnga buai reng nge i nih? Ka nu khan i engpawih nge sawi a han tidam ve thluah mah. Chu nu la chuan engmah dang sawi lovin ngaihdam a dil tlawk tlawk mai a. Chutah Raltawna chu chung lam en in a han mai mi ching vang vang a, Aw le, ka nu pawhin nang zawng a ngaidam ang che. Hmeichhia chu ni lo la chuan i nunna ka zuah hauh lo vang tiin a han kal tir leh hnu chuan nula phan chang tawh tak leh hmeltha ve fe mai en pah hian, Rothuama ten tuikura min sual rawn laiah Nasa taka min lo puihna avang khan i lakah vawiin thleng hian ka lawm a ni. Aw le, Saitlu khuain in chhuahsan ta rau rau bawk a. Saitlu khua chungah chhiatna nasa zawk a thlen tir hma loh chuan ka awm mai mai dawn hauh lo va. Chuvangin let leh tawh lovin pan tur zawng rawh u. Engmah in hmuh leh in hriat hi in sawi hauh tur a ni lo. In sawi ka hriat erawh chuan ka rawn zawng chhuak leh ang che u a han tih takah chuan. Saitluk khaw mite pawh an neih ang ang te khawmin kal chhunzawm zai an rel zawih ta diak a. Chutiah midang an kal liam hnu chuan Saitluk tlangval pahnih la dam chhun te pawh chuh Thangdela chuan an hriam hneih te pehin in mite kha zui ve ula veng hi mang cheu tiin a liam tir zui bawk a. An han liam fel takah chuan anni panga chauh an ni ta. Raltawna chuan a va mak ve. He lam lam min rawn thlen tak vek mai ni. Ka nulai bati pawh chu a han ti zui a, Thangdelan thil awm dan engkim a han hrilh hnu chuan Raltawna chuan, Khai chutiang chu maw lo ni a? Taikawng a maw? Min rawn zawng a nia hnu kan zawng ve thung dawn a ni mai alawm. Mahse, min let chhan teu. Ka nu te in kutah ka dah tawh si a, ka ngaihtuah riau ve a han tih chuan Ngurkunga chuan, Eng pawh ni se, vawi leh khatah chet lakah zawh tum vek zawng kan taksa in a tlin lo theih bakah fimkhur sen a ni lo thei a, kan beisei loh lam atangin harsatna pawh tawk thei kan ni. Taikawngate han hmu phawt ila kan let leh pawh tha ang. Zotui khuate pawhin fapa nei tawh chhung te chhawm dawl reng zawng an lo hreh ve theih bakah thil mawi pawh a ni hauh lo vang. A ram tuk te han zawh ila, chet kan la zui leh zawk tura ka ngai a han ti a. Raltawna pawhin ngaihtuah nasa kher mai. A haw duh loh chuan Thangdela leh Dokula te pawn haw duh dawn hauh si lo. Chutiang a nih chuan Zotui khawtlang chuan a chhungte bakah Thangdela nu leh Dokula nu an lo buaipui dawn a, amah vang vek a ni dawn tih hre chiang hle si. A pa vangah phubala ka duh luatah hian a nu te hil enkawl hman lo leh mite puih bawmh ngai reng a dah zawng dik a ti thei bik hauh lo va. Chutah ni e, ka ngaihtuahna a buai ve em a ni. Ka nu te lam reng ka lo dawn tel lo va, mahse Taikawnga te han hmu phawt ila, chumi hnu lamah zawng kan let rih phawt mai a niang chu, a han ti ve tak ah chuan Raltawna awmna puk lam panin an in zui liam ta hlawm a. Khawlkung a silai leh Thansel a silai chu la tel in Raltawna puk awmna an han thlen chuan Thangdela chuan, He mual hi vawi tam ka lo hrut tawh a, He pu khi ka la hmu ngai hauh lo nia, engtin ngei lo zuk hmuh bik ni a han ti zui a, titi dang dang ten vawrh lai chuan Raltawna chuan a silai lakhawm tawh dah that chu a han hai chhuak a, in duh duh thlang rawh u a han ti zet zawng, an va han phur hlawm teh reng em? Raltawna khan silai panga zet a lo dah tawh vang leh tunah pahnih lai an nei leh ta bawk nen, Ngurkung lain a lo hawl sa ve bakah Thangdela pawhin a lo hawl ve bawk avangin anni zawngin han thlan ve pawn ngai lem lo va. Mahse, Raltawna chuan Thangdela han thlek pah hian, Hei ngei hi ka paro thuam a si lai kha ni e, i ta ngei tur a ni. I hmanlai kha zawng i duhsak zawng emaw chhungpui nu manau pawh i la duhawm asin a han ti a. Thangdela chuan a pa silai chu la vatin a han kuah vawng vawng a. A pa dam lai khan vawi duai lo he chengrang ngei hi a lo pawmin a pa khan hman dam te a lo zirtir fo tawh kha ni a. Mahse Thangdela zawng mipui tling zet a lo nih avangin hei ka nei tho nain ka pa chengrang zawk hi ka nei ange. Hei zawk hi chu i changle niang chu a la ti fo mai a. Mahse Raltawnah chuan, Ni lah lo ve, panga kan ni a, pahnih in in nei sa bawk a, a la nei lo te hian kan neih vek pawhin pali lai a la awm dawn tho, eng atan vak nge ni chuang ang, do kulh nang pawn thlang thuai rawh, hei zawng ka pa silai a nih vangin keiin ka chang ang a han ti zui a. Dokula leh Chunkunga pawh chuan pakhat ve ve bak lak chi a ngai bik hek lo. Raltawna chuan a pa ta ni lo pathum zet a la nei ta cheu mai a. Mahse Raltawna hian heng chengrang reng reng hi hetia vawn that rengah hian a ti bik hauh lo va. Tlang dang mi pawh ni se, silai nei zo lo leh awt ngawih ngawih te pek atan a ti a ni zawk mah. Dokula hmei thai fa ve mai. chengrang awt em em, a neih phak leh a neih ve tur rengah pawh ngai ngai lovin chutia ama pual ngei tur chengranga han hum zet zawng a lawmin a hlim kher mai. An vai chuan an theih ang angin an chengrang theuh chu tifaiin an buai ve nak nak mai a. Raltawna ber chu a hmai leh taksa dang dangah khawl kunga nen an inbeihna avangin hliam leh vungte Doctor chu lai te neih nual avangin zanhnih zet hah chawlin hun a rawn hmang a. Puk khatah tlangval thiau, kum inthlau lua lo awm khawm ta zawng unau ang mai an ni hlawm ta der mai. Thangdela leh Ngurkunga hi inrual chiah niin Chhunkunga leh Dokula pawh an indawr tawk viau awm e. Raltawna erawh a kum bia a zawng la nau deuh mahse a pum ruah tuman an ter phak hauh lo mai a, an hotu en a ni ber mai. An fiam thu pawh sang sawt in infiam dan tur pawn lo hre zel zul mai. Dokula leh Chhunkunga chawhmeh zawng chuan Dokula sanghal kan rawn pu haw phei chu an lawm leh zual in Dokula mawlh mai a lawm leh zual a, silai kah lah a lo thiam viau mai bawk nen. Ral tawnah hian silai reng a la hmet puak hauh lo va. Thal hlir ruai thin a nih avangin eng ang ve tak ang mawle. Zan hnih dang an han awm leh hnu chuan Thangdela chuan, Hei, nun rawng pasal tha pawh zia awm ta e. Vawiin lam zawng Saitluk khawlam a thenin va bih ila. A thenin hmun dangah mit kan lo len ang a. Pasal tha taikawnga te chin kan hriat a ngai hmasa ber e a han ti a. Dokula leh Chunkunga chuan keinin khua kan va chian ang an tih avangin midang pawh chuan rem an lo ti ve vat a. Dokula leh Chunkunga Thanglan hian midang zawng an duhna hmun hmun lam panin silai kengin an lo vak chhuak ve hlawm a. Chawhnu thlang herh hnu deuh hian Dokula te pahnih pawh rawn let leh tawhin an pu kah lah tum an lo awm lo nen, tumah han zawn ngaihna lah an hre bawk si lo. Nakin deuhva chuan ngur kung a rawn lang in Thangdela pawh a rawn lang ve mai bawk a, Raltawn a erawh a rawn lang ve ta mai lo. Zanriah chum hun a pel a, zanriah bar hunah Sakipa Tuaipo Balhla chungin a rawn lang zui ve ta. Do kula leh chhun kunga te thuhawn a han hre zet chu a rilru hmanhmawh kher mai. Raltawna chuan, Chuti a nih chuan zanriah bar zui ang u, Sakhi hi zawng tihian ram pasal tha tan kan hlui mai a niang chu a han ti zung zung a. Taikawnga te chuan ral tawna chin reng an bih fuh tak lovah khan nimin tlai lam khan zotui lam pan zaiin lo rel fel diam a lo ni a. Ni khat leh zan khatin ral tawna te hian an pha dawn ta lova ni. An um phak thei a ngem tih mawlh chu ral tawna ngaihtuahna chu ni tawh a. chak taka an kal par par a nih zawngin um phak mai rual an ni dawn hauh lo va. Mahse ral tawnah hian kan la um phak thei. Pasal tha ho vah mi sawm chuang kal an nih miau vangin engkim bih leh zawn nei an ni lo thei nang. An kal par par hauh lo vang a tih takah chuan Thangdela pawhin, Ni e, an beidawng haw mah ni se. Hnu thar deuh emaw, beisei awm deuh an hmuh chuan an la khawmuang viau awm e a han ti zui ve bawk a. Heti lai hian Taikawnga leh hote kal zel chuan Khawlkunga leh naute ruang lo let rem rum chuan rawn hmu ta mai reng a. Chutah Taikawnga chuan midang tia reng a ngai thei lo. Hnu an han dap fe hnuah chuan hnutamna lam ber sai tluk mite ho kalna lamah khan an liam zui ta bawk a. Ngur kunga pawh chuan khawl kunga te ruang sapui lo ei nel nual bak rim che zet tawh hlat deuh hleka tawlhsawn pahin, Kan khawmi te kha tlangval pahnih chauh nen an ni ta si a, an ni lah hliam tur an nih bakah ralthuam an nei chau vei nen. Kawng lakah te hian an lo tluhlum vek mai ang e. An hnu chuiin zo tui lamah i liam thei ang u a han tih takah zawng tu mah hnial an awm lo va. Saitluk mite kalna lamah chuan liam zui ve leh in Taikawnga te hnung fe ah chuan chak takin an rawn liam zui ve ta pur pur mai le. Taikawnga te lah chuan an hma ah hnu chiang zet chu zui ve zel in an kal thui viau tak ah phei chuan a nau zinga pakhat chuan Kan hnu zui hi pasal tha hnu ni hauh lova kan hriat chu naupang leh hmeichhia te hial hnu a ni in ka hre riau ve a han ti a. Taikawnga ngei pawhin a ni ngawt mai. Pasalṭha hnu zawng a ni hauh lo va lawm. Saitluka pasalṭha khawlkunga hruai chhuah ho hnu zawk kha kan zui a ang riau mai. Mahse, anni khawkhat ti buai pha ngat chuan kan mi duhte zawng an tlemin an zinga an hruai tel ngeiin ka ring. Hnudang lah kan hmu bawk si lo va han ti a. Midang tan han sawi ve tur a vang bawk a ni ang. Ngawi rengin chak zetin an kal zui leh ta zel a. An hnu zui te an um phak hma chuan zan khat a liam ta pang mai. A tukvar tian atangin chak zetin an zui ni leng leh ta ngar ngar a. Taikawnga meuh pawhin an va han chak ngai ve maw a han ti vei hluk a. Mahse chutih lai chuan an piah hla lo takah hian naupang inau lang lang thawm an hre ta phut mai le. Chutah zawng Taikawnga phur lutuk chu tho thurin chak zetin a han lim zui leh ta puat puat mai a. Thawmlo chuan a an va thlennak chuan Saitluk nu nau Khawlkawnga zuitu ten lo ni reng mai. An zingah chuan tlangval pahnih hliam tuar bak mipa awm ve te lah chak vak lo deuh tawh vek an lo ni ta si. Taikawnga ten lo hmuh chuan an lo hriat san nih vangin an lo be ve thuai bawk a. An zing a phan chang ber chuan, Khai, kan kual pasal tha ta lah ni reng chuan a va han ti zia ve maw? Sapui laka takngial pawh kan him lo viau tak a, kan tlangval neih ve te lah hei. Bawi sawm ngai an ni bawk si, a lo ti vei vat a. Tahi kawnga a ngaihna hre lo tak a ding reng lai chuan, Khawnge in pasal tha zui te pahnih chu Sai tluk mite lahin mipa ral do thei sawm thum dawn an tel an ti bawk sia a han ti a. Tlangval hliam tur pakhat zawk chuan, Nun rawng pasal tha a ti a mite sawi fo hi hre ve ngai emaw chu? a han tih chuan Taikawnga chuan, Hre teh reng e. Chu chu ange awmzia a han ti a. Chu tlangval chuan, Kha nun rawng pasal tha khan kan pasal thate pahnih leh mi dang zawng chu a nuai bo ta der mai a nih kha. Saitluk lam pan lah a phal tak si lova chuan pan tur ber pawh hre lovin kan pawh hmasak ber khuaa lut turin an za ngaihna dil kan tum a nih hi a han ti a. Taikawnga chuan, Chu nun rawng pasal tha in tih chu in hmu ngei a maw? Thawnthu mai a maw ka lo ti zawk asin a han ti a. Pachang ber chuan, Hmu e, A rua kha vin a hrum te lah kha tite nen nuan a han tan danah khan a hming nen pawh a inchawih phian kha maw le a han ti a. A lehlingin a zaidam vei fu nen a han ti zui leh a. Taikawnga chuan a u that tu an sawi nen a lo hmeh bel chat a. Khawi lamah nge an liam zui tak a han ti thuai a. Tlangval pakhat chuan, In rawn liam san thui tawh lutuk. Saitluk khaw lam panin an liam zui leh ta nih kha, a han ti zet chu Taikawnga thinrim tiangaihna hrelo chu a hawi tum bur mai a. Chutah, chuti zawng zan in chu in bulah kan zal ve phawt ang a, var tianah Saitluk khaw lam panzai kan rial leh niang chu a han ti a. A naute ho chau tawh zet te chuan an hotu pa rawtna chu hnial an chak ve tawh kher mai, an hnial ngam der mai si lo. Chutia an ni mi sawm pathum tlangval vekin an han belh tak ah zawng an thla muang ve ta viau a. Mahse nula lam te erawh chuan an hlauthawng ru kher mai. An hotu pa ber mitmen dan zuk zuk atangin an ngaih reng a tha thei lo va. Mahse sual zawng ah an khawsak pawh an la hriat loh bak ah an khua ah pawh chuti zawng ah midang tan a hnawksak bik lo lo hlauh ngawt chi lah ni bik hek lo. Mahse, kha leh chen nula pawh ri hman lovah chhun zam zam a vak chau. Hetiah nula rual sawm chuang bul an han awm takah zawng hrisel tha pangai tan chuan duh loh lam daih an ngaihtuah lovang tih reng tuman an hre hauh lo thung. Engemaw harsatna thlengin han innawr dawn mahse, An ni mipa kum bi tam tawh pali nga lek leh tlangval hliam tuar ral thuam nei tha lo tan chuan neh che ni dawn mawlh si lo. Nula lam rilru chu a hah ru kher mai. Lenglen hun pelh dawrah Taikawnga te chuan zanrian kil ve thei ta chauh a. An han puar tak hnuah vai bel ten han la kai zui a. Meipui lum an han hual hnu phei chuan. mipa dik tak zawng an hriat tan ta riau mai le. A pawnga puiah han tih lan ngawt erawh an duh bik rih lo tih chauh a ni. Sai tluk mi te lah kan sawi tawh angin mipa mumal awm ta lo chu buk mumal pawh nei bik hek lo. A rem chang chang chhawl ro pawt khawm in tah chuan zan hun hman mai tum an lo ni vei nen. An tam reuh phian avangin hnim ro pawhin daih vek bik hek lo. Chung a chhap ah naupang nawi zual pali nga an la tel bawk nen zan muta khuh phurh awm kher mai le. Zan a rei zel a. Taikawnga te ho pawh an tho thang a tha sawt in an kam chhuak reng ah hurna rawng kai a tam ta riau mai zel a. Zan lai hnaih ah zawng midang zawng in mahni mutna tur an pan vek tawh lai in Taikawnga leh nau te chuan nula lam mutna lo biru kar in Tha awm fu hian chung mite hual chuan an hlat deuh takah mutna an han rem ve zui a. Chutah pachang leh nuchang lam deuh an han hna tak tlar tlarah chuan Taikawng leh naute ho tan hun a intan ta. An lo mitmei sa leh thlan sa diam nula lamah chuan an hnai ta hret hret mai le. Nula te pawhin chuti takah zan thim hnuaiah leh vote-ah zawng Zam hauh lo leh besei nei takah anmahni kuah lum dua rawn pan leh an lumna inpek tawn zawng lo hreh ta bik hauh lo pawn awm ve nawk bawk a. Taikawnga naute pali leh Taikawnga berin chet an lak fuh viau laiin midang erawh an thawm a ring leh viau zel a. Chutiang reng reng an nih takah zawng a tawpa tawp pa chuan thawmrinna zualna rawn lang ta thut mai le. Nu pakhat fapa nei ve tawh. Ral tawna te lakah a pasal lo sun zo chiah chuan Taikawnga nau pakhat chu han vin deuh hlak hlakin, I va han zak lo ngai ve maw? Eng hmuhin nge min hmuh? Ka pasal ka sunna pawh zan hnih lo liam mah la ni hleinem. Chuti laiin nuam ka lo tawh lang maw? I duh leh min that rawh, ka hlau reng reng lo a rawn ti ta tuar tuar mai a. Chutiang bawkin midang pawn rawn pung zui ta laih laih mai. Taikawng leh naute pali lah engkim an tum hlenin an lo khi sak sak tawh mai si. Mahse, chutiang boruak an han thlen takah chuan midang lo harhin an vai harh leh zawk ta. Chutah zawng an zingah pachal lang ber chuan kan khualpasal tha i naute chet dan hi zawng a va han mawi lo ngai em! Saifate zingah hetiang hi ka la hre ngai hauh lo. Nechin atang khan ka hre tawh. Engtih theih ka nei lo avangin ka han khuh thin. Ka han inlet leh thul chu pawh engah min ngai hauh lo. Chu mai a ni lo. Kha a ni phei kha chuan a duh lo chung chempui nen vovin a duh a ti lui ta ni awm kha. Hetiang mihring hi in ni ang tih reng ka ring hauh lo a han tih lai chuan. Nula mai ni lo nu te lai lai pawh chuan an duh loh chung khawih lui an tum thu an rawn sawi ve ta nawk mai a. Taikawnga naute lahin an beisei leh tum an hlawhtlin thei lovah zawng an thawm chhuah hlau pheng nen midang lakah an lo tuan leh zel kha a ni a. Thenkhat sihnip deuh te erawh an lo chuti kha tih pui ve hman bawk a. Chu pa pawh chuan, Eng pawh ni se. Inzara thlamuang deuh zawk tura ka lo inngai kha, ka lo tihsual lian ber a nia han ti zet chu. Pasalṭha Taikawnga zak insuh hmarsa ti tak chuan a naute chhan loh duh bik si lo. Maimai che chuan i bula lo pawh riahna kan hmu asin. Nangmahni in sapui lakah pawh kan him lo inti avangin kan han riahpui mai chauh a nih hi. Heti zawng hian maw min tih let hlauh dawn. In zavai pawh hian kan that thei chuvasin a han ti ta khur khur mai a. Zanlai pel tawh hnuah chuti tak a chulai hmuna pachang thinrim han tawng chu a ring duh phian mai. Sai tluk pa la chuan hlau bik hek lo. In duh leh min that vek ula. Kan fanute leh kan naute hi innawm chenna tura kan enkawl an ni bik hleinem. kum upa kan awm a, zah te pawh min zah ve tur a lawm a han tih lai chuan Taikawnga nau pakhat chuan, Nang putar mai mai, ngawi hle hle rawh tia Ben tuma kut a han lek chiah chu. Thalfang ri fua chuan chu pa zak hnuaiah tak rawn thil thawiin chu pa chu a hlawm zui nghal nawk mai. Chutah nu nau ho chu ṭe chungin mahni sahimna tur an dap zui ve nghal zet a. Mahse zanthim hnuai, meipui mit lam tawh eng bak eng awm lonaah zawng khawi teh vak tlanna tur hre hek lo le. Taikawnga leh naute lahin an hmeichhe buaipuia talangin ral thuam an mutna lamah an lo dah fel diam mai si. Thalfang rawn thlawh leh rual rual chuan chengrang a rawn au zui a. Taikawnga naute pahnih chu hlawmzui leh nawk in aw rap thlak zet hian, Tu mah che tawh suh u, hual beh vek in ni tawh a rawn ti zui dum dum mai le. Nun rawng pasal tha bung sawm pariat na a lo tawp ta, kan chhunzawm leh thuai dawn nia.